Ech begréissen iech zréck hei zu enger neier Folg vu Splatoon 3, dem Side Order. Den Eric ass nach emol dobäi, mir sinn nach emol motivéiert. Mir hunn elo
elo e lucky Punch gehat, mir kruten eisen Automat-Etage hei zréck a kënnen da elo kucken, ob mer eis Rekord nach oprechterhalen oder net. Den Eric huet gemengt, ech kéint dat do elo vläit am First Try packen. Ech si vläit do e bësse méi Realist oder Pessimist, ech soe mer, mir gi warscheinlech gläich eropschloss. Jo, meng Theorie ass halt, dass mer ganz gutt gelevelt sinn. Mir hunn eng staark Waff äh, an eis Drohnen schafft och gutt mat. Mir hunn eng Probabilitéit vun Items, déi ganz gutt droppen. Also theoretisch, wann wir eis net ze domm ustellen a vill Géigner besiegt kréien, hu mer gutt Chancen. En plus hu mer elo en Liewe kaf am leschte Part. Also geet et rëm weiter. Et gëtt ee Problem ab elo. Et gëtt eng Stage, déi däerf mer op kee Fall fannen, well soss si mer doomed.
Mir hunn elo hei eng Kéier Laftempo, mir hunn eng Kéier Beweegungsregeneratioun a mir hunn eng Gefor mat Kleckskraft. Ech mengen, et wär erëm un der Zäit, fir eng Kéier d'Gefor eis ze stellen. Huele mer eis d'Gefor.
Jo, ech hunn d'Gefor net gesinn, well eigentlech giff ech soen, mir huelen d'Kleckskraft. Mee dann looss d'Gefor man. Vläicht kréie mer jo direkt elo de Fouss an den Aarsch. D'Kleckskraft ass eben och d'Gefor. An de Problem ass eben, wann ech elo nach, mir hunn et scho virdrun eng Kéier gemaach mam Skippen, wann ech elo nach dräi, véier Mol skippen, da wier ech iwwer wahrscheinlech déi lescht zéng Levelen alleguerten eng Kéier carrément Gefor. An dat wëll ech mer net undinn. An iech och, meng ech, net. Sou. Wat ass d'Gefor? D'starke Viscaloide, dat. Ja ok, méi staark Géigner, déi si méi schnell an bësse méi hefteg ze treffen, mee dat ass machbar, well mir spillen déi Stage mat de Portaler. Kréie mer hin. Ech gesinn. Wichteg ass
op der Sprong. Doppelhügel jo. Deen Jeu ass einfach lo Taktik, dat ech hin an hier skippen a switchen a. Genau, genau, an méiglechst no un de Portaler kämpfen, dass een d'Portaler och regelméisseg afierwe kann, dass déi alt explodéieren. Ja, a wéi ech scho gesot hu, wa mer vill Géigner mateneen comboen, dann hu mer de Virdeel, dass mer halt och vill Items droppen. Den Ufank ass meng ech an där Missioun méi schwéier wéi, ja, d'Midgame an d'Endgame, well Dron muss fir d'éischt mol ufänken ze schaffen a wann dat bis gepackt ass dann sou den éischten mat krut. Dat éischt Portal hues de scho krut? Okay dat gesinn ech op mengem Schierm lo nach net well perfekt oh et mech awer och scho fannen all déi Géigner do fort ze metzelen a Punkten ze sammelen ah okay lo gesinn ech d'Zeen wéis de d'Portal kriss tipptopp okay perfekt. Sicht mei lo en anert Portal oh, Sniper muss natürlich erledigt gin meist net erlaben dass dat op der Wand bleibt äh, Items och wichtig wann ich schon Land schwimmt immer asammeln ja. dass drohen so schnell wie méch seng Power aktivéiere kann an äh, ja dann hu mer eigentlich och ke Problem A wéi gesot, oder wéi schonn méi oft gesot, mir hu keen Zäitlimit, mir mussen einfach nëmmen defensiv eis e bësse gutt opstellen an Ofstand vun de Géigner huelen. Wat de Ben hei och ganz gutt mécht, dat gesäit een. En léisst keen un sech run. Léisst sech och Zäit bei de. Oh CD. Kréie mer déi zwou nach? Jo, perfekt, perfekt. Jo, dat, ech weess, dat kléngt elo e bësse komesch. Dir hutt, Dir gesitt dat e bësse méi fréi wéi ech. Ech kucke leider an den Twitch-Stream, deen iwwerens ëmmer live leeft, falls der dat mat wëllt verfolgen. Op Twitch kann een dat ëmmer matkucken. Ech weess net, fest Streamingzäite si Sonndes, denken ech. Éischter esou Weekends, voilà. An ech fanne grad net richteg, ech fanne grad net dee leschte Portal, se grad ze bléid. An der Mëtt, an der Mëtt, an der Mëtt. An der Mëtt, ok, merci. An der Mëtt an deem Dall.
Jo, wéi gesot, déi Missioun ass elo e bëssen ustrengend, soss hätt ech elo mat engem Off-Topic ugefaangen, mee ech menge mir bleiwe elo. Oh, do ass eng Drëtzideeën, ech weess net, ob s de déi agesammelt hues, mee wann s de déi kriss, dann hues de gewonnen.

Mhm.
Ech gif do oppassen, ja.
Et ass en Zonenkampf. Dat ja. heescht, et ka sinn, dass Doppelzonen do sinn. Wann Doppelzonen do sinn, muss e sech rich gut bewege kënnen. Also gut iwwerleen, ob man dat wirklich wëlle man. Mee et Problem ass, irgendwann muss man et man. Irgendwann ja. kënnt die Missioun. Ja. Äh, ja, Explosionsradius kléngt gäil, mee mir hunn näischt wierklech, wat Ja. dofir suergt.
Also, da giff ech Ech- vläicht bei. Bei der Fernseewerk um Hauptwache vläicht Ja, bleiwen, oder? Well ech Flex- denken och, ech denken och. Dat ass Ja, dat wär natierlech schlau. fir.
Mir hunn eis elo eng Gefor bestallt, sonst éierlech, da kënne mer enke och Standard elo huelen. Natierlech, datt mer elo géinge de Schluss kommen, wäert och wahrscheinlech eng Kéier dat do musse Ja, maachen. also mir wäerte wahrscheinlech op eng Doppelzon iergendwann treffen, do komme mer net laanscht.
Mee elo ass eben de Punkt.
Mer kënnen dat do eis eng Kéier elo erlaben, fir eben och d'Chips nach virun opzelevelen esou, an dann eben herno méi spéit dann mat Hëllef vun deene Chips awer iergendswéis eng besser Chance an deene Levelen hunn. Genau, en plus dat han ass déi lescht Stage virun engem Boss. Ja, do ginn ech mer keng. Ech mengen dat wär net schlecht wann mer de Boss mol duerch kréien. Do ginn ech mer keng méi sichen.
Also fir d'éischt och mol e Boss sic packen oder net packen an da gesi mer mol iwwerhaapt virun, soen ech der ganz éierlech. Jo.
So Cristiano Ronaldo ass och rem zréck. Sinn och rem CD'en gespawnt. Ah kuck wéivill CD'en do spawnen. Dat ass do e richteg gudde Set. Also wa mer den Tuerm packen, läit et wierklech un den Drops vun der Dron. Richteg nice Combo. Do ass déi drëtt CD. Ah tipptopp. An dann muss man natürlich die Zeit notzen, die man lo hunn, fir dass d'Kugele so lues an hiert Zil kommen. Ech weess net genau wéi laang dat undauert, mee et gesäit een un deene Schockwellen, wéini dat halt riwwer ass, sou lénks a riets vum Bildschirm. Sou, sou einfach geet et eng Kéier mat 3 CD'en, dann beloun ee sech selwer an hunn de Level séier ofgeschloss.

Et ginn ëmmer nach Bossen déi sinn ok an et gi Bossen déi sinn net ok. Do klicke ech lo einfach virun drop an da kann ech kënnt d'Leit jo deng Reaktioun eng Kéier hei live erliewen. Iwwerens de Boss dee mer haten kann net nach eng Kéier kommen, also mir hunn an dësem Run de Kreisel besiegt fir e puer Parts an dee kann natierlech lo net méi optauchen. Mir kréien ee vun deenen anere Bossen.

Merci fir den Tipp.
Ja. E Virdeel, wann se an der Tënt sinn, se kréien do och scho Schued, well mer den Farbtënten Schuedchip hunn. Dat ass och äh, e Virdeel, soen ech mol. Äh, de ganze Boss leeft meng ech genau gläich of wéi op der Stage äh, 10. Also gläich Wellen, gläich Géigner pro Well. An ech mengen de Boss ass mol net vill méi schwéier. Eng Just dat mal lo direkt mir hatten lo eng Kéier zwee direkt beieneen an net ee fir als Intro. Ah, ass d'Unzuel vun den. Ah ok. Dann ass en awer liicht méi schwéier, ok. Ech muss éierlech soen, ech hunn déi do Stage ëmmer geskippt. Also ech hunn aner Bosser gemeet wéi d'Harmonie-Bossen, well jo. s de se zu gär häss. All Splatoon Spiller wees wéi NPC Spiller a Splatoon sinn, nämlech absoluten jo Hetzer. Ja dee kënnt awer senger Tënt net virun. Kuerz hei eng Kéier zréckzéien. Mhm.
Mee dann kommen elo no där Well 6 Géigner op eis duer, oder? Dat sinn ech gespaant. Virdru waren et 4, mengen ech. Also op der Stage 10 sinn et halt 4 an der Finall. Ja, ja an een Nodeel de mer halt hunn ass den, dass sie halt och Ults hunn. Also muss een oppassen, wann sie ufänke mhm. mat liichten net dass äh, dech do mat der hops huelen. Deng Rüstung as scho fort gesinn ech grad ne ja, ja. dat is natürlich net so nice. Hm. Kann, kann immer nach droppen als Item. Ah, Echten ass schon down, sehr schön. Jo d'Faarf, de Damage vun der Faarf deet sou gutt. Also fir vill an, dass si halt Problemer hunn. Oh nee. So, so war Egal mé mir nach e Liewen a mir sinn an der leschter Welt. No mes kriss och nach d'Rüstung geschenkt. Ass et sou? Nö.
Nee, okay. Spill ganz. Ja, dann unbedingt alles afirben, dass Gegner halt ähm, Schwierigkeiten hun un dich runzukommen. Da das die eng Saach, wo man halt, wo ich so muss, ja da das halt pur Lack, wat für Boss den am Run krit. Zwee sie machbar, Harmonie as leider ja. Deelweis e bësse stinkereg. Mee gutt, wann ee se op Distanz hält, wéi de Ben dat elo grad mécht, an och e bësse mat der Bazooka trëfft, jo, kann ee se ganz schnell erleedegen. Et ginn dann natierlech mat deem Regenschirm, déi schützen sech natierlech e bësse besser. An jo, Blaster sinn halt och, jo, man kennt se halt, ne. Do kënnt een. Beste Sichen natürlich dofir, dass déi halt entweder op engem Cope sëtzen oder nëmmen een vun hinne rakënnt. Dat sinn halt ni méi wéi een als Géigner huet. Ja, sou lo Position um Highground halen. Nach zwee Géigner. An da kréie mer dat hin. Och Toyboy huet grad gutt Job gemeet vun der Perladrone. Wichteg, wichteg. De Problem, ne, Dir gesitt wéineg Géigner op der Map. Dat ass bei den anere Bosser och anescht. Dat heescht, mir kënne vun eisen Items net esou richteg profitéieren, wéi dat op aner Boss-Stages de Fall ass. Sou, wou ass da elo dee leschten? Weess du, wou en ass, oder? Ech méche grad de Gag mat mer. Ah, do. Ja, verréet sech natürlich och durch Perladrone. Mee och hien gesäit eis durch d'Drone. Also den, den NPC ass genau gläich wéi mir. Mat engem Nodeel mengen ech, dass mir gesinn hien, wann en an der Tënt ronderëm fliet. An ech meng, mir sinn unsichtbar, wann hien. Eis sicht well eis Drohn iergewéi och an d'Hënt geet. Ok gewonn! 6 géint 1 kréie mer nach hin. Also wann den nei Mario Kart eraus kënnt maache mer och 6 fir hien, da weess Bescheed. Top 24 EU.
Hashtag Erfahrung gi e Kollege elo nach soen. Sou. Ech hat net gemengt, datt mer dat packe well war fir drëwer unlucky einfach mam dat war en den. Prabbeli. Ja, Den ass ja. gefrot huet.
Mee elo hunn ech lo och erkläert, ech hunn elo méi taktesch gemeet, ech hu mech einfach méi zréckgezunn a si emol komme gelooss. Dat ass am Fong besser an der Minoritéit och dat sollts maachen, am Eent wéi sechs. Looss si emol Genau. d'Aarbecht maachen an dann, jo, iech dann eng Kéier mat Multien drageknuppt gehat an dann hu mer en neie Rekord opgestallt. En plus kommen déi geschwächt schonn ei bei eis ran, well eis Tënt halt och mëttlerweil Damage mécht. Gäil. Okay, mir sinn am leschten Drëttel. Lo gëtt et natierlech nach eng Kéier richteg schwiereg. Mee ähm, ja, villäicht gesi mer jo demnächst dann de Final Boss. Sinn Wosst ech nach gespaant. mal, wee kënnt dat sinn?
Also hei ass mat vill Vergaangenheetstalk. Ech wäert elo net virliesen, well ech hei mam Erik zesummen am Call sinn. Mir ginn da elo e bëssen, jo, mir ginn eng Automaten-Ecke, well mer e Liewe verluer hunn. Eis e Liewe kafen. Ech spillen elo. A mir hu genuch Geld villäicht, fir nach méi opzerüsten. Ech spillen elo net gär Risky mat just engem Liewen, nach wa mer an der Etage 21 sinn. Ech géif dat elo esou gären live gesinn, well.

Misst ech schon derbe Gléck hunn. Kuerz virum Boss mengen ech kënnt nach een. Dann hunn ech elo just ee kaf a mer gi mat 1700 einfach nach virun. Jo ok, oder du keefs en an mir kréie souwisou vill méi Punkte elo well d'Stages vill méi schwéier sinn. Jo ok, allez mir ginn eng Kéier op 1000, da komm déi puer Prozent huele mer mat.

Ech ginn elo d'Gefor an, well ech mer soe wa mer se elo huelen, da gëtt vläicht géint der Schluss nëmme zwee mat Gefor troll, wëlls de mir vun engem Level bësse sou en Trauma wëlls scho maachen, wëll ech déi e bësse méi detailéieren. Ech hätt dat och virgeschloen, dat ze huelen, well Net den Explosionsradius affektéiert eis lo net direkt, mee wa mer esou Portalmissioune ginn, ginn déi Portaler, wann se explodéiere, scho relativ grouss. Okay, just keng Dronen a keng Items. Dat ass schlecht, well eise Build ass natierlech do drop ja. ausgeluecht. Probéier esou schnell wéi méiglech déi Fësch do ze killen, wann ech gliff. Ja, dat ass natierlech eng Gefor.

Tip top, komm wann ech klipp. Et wär lo mega, also et ka natierlech all Moment passéieren dass mer halt scheiteren, mee et wär lo wierklech mega schued, well de Run ass awer relativ gutt am Moment an erëm vu frësch unzefänken, ah ech soen net, dat giff net d'Moral vläicht senken, mee jo wär scho e bëssen traureg. Ja wéi natierlech net vergiessen, dat hei ass ëmmer nach e Roguelike, esou Spiller sinn natierlech drop aus méi oft erëm vu frësch unzefänken, dann awer natierlech erëm e bësse méi staark. Äh wou ass elo dee leschte Vëlo? Hues de deen am Bléck? Dee campt do hannen, ne? Dat gesäit een un deene Pixelen, déi do an der Loft schwiewen. Ah ech hunn keng Faarf méi. Ech hunn elo e Faarfpad, hat der dat fäerdeg geluecht. Ja, en stécht nach fest. Oh. Ja, shit. Okay, egal. Äh, wie gesagt, léiwer defensiv da spillen. Wie lo onnéideg etwas riskéieren an dann mam ganzen Turm bezuelen, so ich mal. Oh, de Schoss. Ja, den, den hues du. Nee? Okay, shit. De Bam, do bringt den mol ëm. Do kannst du die Früchte do kaputt schießen, dann explodiert den instant. Ja, wann du die Luft packst, dich da runzuschleichen. Den ist schon schön angefierft. Also, so lange lief, lief den auch nicht mehr. So, ja, das perfekt, perfekt. Lo, das brauche ich, weil bei mir was du noch mal der Mission und ich ja. weiß nicht, wie das ausgeht. Lo, mal gepackt.
Et lount sech der Gefor heiansdo ze stellen. Ech maachen et léiwer elo wéi herno, wa mer al 127 Détaillen Aschrift dran krepéieren, well da kann ech et garantéieren, datt ech nach den Parking frei viru bauen, da geet eng Kéier d'ganzt Kummer. Haarknuppen.

Bei 100 Prozent. Koum op 300 rop kréien. Awer Glücksbomben hei fir grad ass vill méi gäil, well dann explodéiert alles ronderëm dech, dann hues de vill méi Schutz an déi erhéijen och däi Counter. Alleng déi scho mol fräigeschalt ze hunn ass meng ech keng schlecht Idee. Mir huelen dann schwéier a solle Mëtten. Ech warnen nëmme vir, genau, dass nach eng kleng Vëlomissioun, et sinn 4 Vëlofuerer ze treffen an et kéint d'Pyramidenwelt sinn. Misst awer machbar sinn, do hues du jo eng Drohn an alles, also geil dass mer se fonnt hunn. Ass d'Pyramid eraus, ja? Ja dat ass d'Pyramid, ja. Problem ass halt, do sinn d'Géigner Hott an Har, dat ass e bësse wëll, mee machbar. Oh, sorry, dat wollte ich mir net.
Kein Problem. Alles gut. So, natürlich schon mal Glücksbombenhäufigkeit auch schon lo. Das merkt ihr lo, wann den Combo abfüllt. Halt so ploppe so eher ab, die dann platzen. An die machen dann halt den Damage. Also Geiger zu besiegen ist Vierdeel.

Ähm,
Strategie hei wann du de Bam gesäis du wis hoffen vu wat schwätzen ja. instant ëmbringen alle gut frischte Rofschätzen dass den halt instant äh, geht weil den nervt méi wie de Sniper so nech moll Datch muss de Sniper och ja, lass gin.
Oh,
Do hun mer eis erem selwer an de Knéi geschoss well mer dann dat do siche gaang sin. Fänkt mat erem vir un. Mat natierlech méi staarken Hex an ja. Mir kréie mer gewann mat Schlëssel behale mer déi? Ech menge schon ne? Komm eis oh, puer Bonussen do raushëllen. So wie gesäit dann aus wievill Geld kréie mer dann?
Oh, de beste gespaart. Ech merken wat mé gët der Schluss komme war noch mé het och die Pyramid du fan ze danke Chatoren Schwierkeeten awer.
Ja datch kann een se lorem oprüsten ne an mir kënnen nei gefecht op man cool. Mä déi brengen aktuell guer näischt. Ja dat ass keng schéi Waff nee déi wëll mer net hunn.

Eng mat den einfach den Turm wëll packen ass dat eng gut Saach. Wat och dat gutt ass nach de Materabatt.
Ja ja och ganz wichteg, da kann een sech halt richteg opbaffen. Äh, d'Automatenauffüllung giff ech lo mol ignoréieren. Ja.
An du hast d'Gegnerschwächung, wat kascht déi? 30. Is lo d'Geld ausgëss?
30, ma dann huel déi och nach mat. Dat heescht, dass dat Manner och bekazen huet, wahrscheinlich. Genau, dann, genau. Äh, Si hu vill Manner liewen. Äh. An äh, wa mat dann nach enker scheiteren, dann kënne mer eist Boss-Etagen och kafen. Also lo si mer scho vill besser ënnerwee. Mhm.

Dat heescht, elo ka mer eis op e bestëmmten Chip ropschaffen. Dat heescht, wa mer elo e rouden Chip asammelen, ass d'Warscheinlechkeet grouss, dass am nächste Level och e rouden Chip kënnt. A wa mer deen asammelen, gëtt dat ëmmer méi gestackt. Dat heescht, mir kënnen richteg staark Waffe kréien. An da rushe mer do einfach duerch. Wéi eng Effekter mer elo drop maachen, Gesin mer, mee am beschten Gléck an Kampf wär schon zimlech nice.
Maja, mir hunn eis elo hei opkaf fir déi nächst Ronn a mir setzen eis einfach als Zil, dat mer hei d'Champe, soen ech am Gecken, nee, dat mer nächst Kéier dann de Banner vläit giff hikréien. Et war close, mir hunn awer elo e gudde Run gehat, mat iwwerall awer 20 ze kommen an déi nächst Kéier fänke mer da rëm bäi Null un a kucken dann awer bis de Boss duerchzerushen, den éischte vun zwee Zwëscheposten. Ech soen dir Merci Eric an dann gesi mir eis rem hei op Youtube nächste Méinden an op Twitch geet lo gläich virun. Bis dann an ciao ciao. Let's go.